So they took the money and did as they were taught. And this saying is commonly reported among the Jews until this day. Ndoda kutenda Mwari wamasimba ose nekuverengwa kwaitwa shoko raMwari. Ndine nhau yandoda kuti ndifambe nayo inoti paguva hapana chinhu. Ishe vakabuda. ndati paguva hapana chii pangori nemachira chete bhaibheri shoko ramwari rinotaura pachena kuti ishe jesu asosvika pakufa kwake pane zvakaitika maari unonzwa zvichinzi iye akasiya taurira vanhu kuti ndiri kufa asi nezuva retatu ndichamuka zvino vakati vazvinzwa havana kuzvikangama izvozvo kuti ishe vakataura kuti pazuva rechitatu vakamuka ngaakudzwe mwari nekuti wakatendeka ngaakudzwe mwari nekuti une nyasha dzinoshamisa zviri kunzi kwakaiswa vana gadhi kuti varinde guva inzwaiwe zviri kunzi guva rakarindwa kwete remunhu mupenyu asi remunhu wavaitenda kuti vatomuuraya ende atofa but vanoisa vana gadhi kuti ngavarinde guva remunhu wavanototenda kuti atofa tina mwari vanoshamisa bhaibheri shoko ramwari rinoti kuna first corinthians chapter 1 vese 18 shoko remuchinjikwa upenzi kune vanopara vari pakati pekuririnda guva iroro havana kuziva kuti ivo they cannot compete with god tina mwari wamasimba ose anotoita zvinhu zvinodarika njere dzevana vevanhu vanhu pavanofunga kuti ivo vakangwara iye unozviratidza kuti akangwara kudarika munhu nekuti munhu akamusika nemufananidzo wake bhaibheri rangu rinoti vakarinda guva vachida kuona kuti zvii zvichaitika asi mwari ngaakudzwe pandinoshumira evhangeri iyi ndava ndokune simba rechikristu ndokune simba rweruponeso rwedu ndoo pane simba redzikinuro yako ndoo pane simba yekuporeswa kwako ndoo pane simba rekuti iwewe unzi mwana wamwari nekuti wese akatenda kuna jesu akapiwa simba rekunzi mwana wamwari bhaibheri shoko ramwari rinoti vari pakati pekurinda early in the morning pazuva rechitatu mutumwa wamwari ndokuburuka ndokubvisa dombo jesu akabuda kuvakafa akava mupenyu varindi varimo jesu unomuka kuvakafa rega ndimbotaura zvishomanene nenhau iyo varindi varimo jesu unomuka kuvakafa kuburikidza nesimba redenga nanhasi satani ana kugochinja anoshandisa strateji imwe chete tine mumwe munhu ari pana pane upenyu hunosiririsa ari kuti inini mufundisi munenge muri kutaura upenyu hwangu ndava upenyu hwangu hwakatorindiwa satani unoshandisa strategy inofanana unoti rega ndirinde upenyu hwemunhu kuti chaanoita chese hapana chinofamba arega ah, ndikutaurire masikati ane kuti choga choga chakagarirwa nasatani mukati meupenyu hwako achikumonita achishandisa mamonitoring spirits achiti izvi unozviita izvo hausi kuzozviita takakurinda tiri kuti hausi kuzomubata mwana iyeye hausi kuzobudirira iwe uchafa uri rombe uchimonitwa newakaibva achitaura mashoko akawanda mazhinji achingoti utano hwako hauoni ndaba wakaroiwa ukarindiwa ukanzi hapana haubudi takakufigira takaisa dombo mukati melife yako zvinhu zvako zvicharamba zvakamira takakuisa kensa hapana chinoitika mukati meupenyu hwako takakudyisa ubeta hapana chinoitika upenyu hwako wakatorindwa iwe une zvinhu zvakaiswa mukati meupenyu hwako zvakakurinda zviri kuti iwe toda kuona kuti uchabuda nepapi rega ndikudze masikatani satani unoda kurangaridzwa kuti paguva hapana chii jesu akamuka akaonekwa kune machira chete kana jesu akamuka kumakuva akangorindwa rega ndikudze kuti pasituation yako paanobudika chete chero wakaipaka kunyepera achiti haubudi ndauya kuzokuzivisa kuti wakuzobuda masikatano ndauya kuzokuudza kuti nekuda kwokuti jesu akabuda paiva akarindwa newe unobuda chete kuburikidza najesu anova ndiye anokukundisa panobudika mwana wamai regedza kunyeperwa nasatani shoko ramwari rinoti he is the father of all lies ramba nhema dzose dzaungaudzwe nasatani bhaibheri shoko ramwari rinotaura pachena kuti vachipedza kudaro vakabva vafunga kuti toita sei sezvo murume uye atobuda kubwira hapasisina chinhu kungori nemachira chete zviri kunzi the chief prince nethe elders ndokugara dare wese ari kuugarira dare masikati ano rega ndikudze mwana wamai ari kutambisa nguva yake hapana chinozoitika mauri wese ari kukurongera zvakaipa uchapondera nekuti hapana chinozoitika uchanzvenga ndiri kutaura simba rechikuriri Pandinoshumira kudai wese akakurongera madare ose iti ngavarangane zvavo asi hapana zvichaitika mupenyu hwako nekuti tina jesu anotirwira tina jesu anotikundisa tina jesu akakunda rufu tina jesu akatorera wakaipa simba anoti all the power and the authority has been given unto me rega ndikuudzeiwo wakanditerera izvezvi Tina Mwari ane simba raakatotora pasi penyika, akanosvika pasi penyika akamuka kuvakafa. Hapana situation inomukunda. Vanoti vagara dare ravo vachingotaurirana kuti varume hama toita sei nekuda kwemurume uyu amuka kuvakafa. Bhaibheri rinoti vakastrategiza. Hazvina basa. They are strategizing about your life. Vari kukurongera zvakawanda.

kunobviswa mazimari the lump sums of money vachibhadhara kuti pana panyaya ngaitsikiwe rega ndikudze venyika vane maskills avanoita ekuti nyaya ngadzitsikirire but rega ndikudze kuti kana denga rakumiririra hapana nokukunda bhaibheri rinoti mari zhinji yabudiswa vakatanga kutaurira kuti isusu tichafambisa shoko rekuti jesu haana kumuka ah the devil is a liar lucifer and his kingdom you are, you are a liar in the mighty name of jesus christ vanotenderana kuti ngatibvumei kuti jesu haana kumuka atorwa nevadzidzi takarara makararirei mimi mapiwa basa rekurinda Nhema dziri temporary hadzisi permanent dzinogona kushanda kwenguva diki diki but kana zvokwadi yasvika nhema dzinoonekwa kuti inhema rega ndikuudze kuti zvose zviri kuitwa nasatani ifeki mukati melife yako hongu kana wakazvitarisa uri kuzviona zviri reu zvinochinjwa nezita rajesu mupei vatora mari dzinotyisa vanoti mutumbi wabiwa vanotenderana kuti mutumbi wabiwa shoko riri kufamba nanhasi zviri kunzi jesu haana kumuka kuvakafa nekuda kwekuti kune vamwe vakadya mari vakatenda kunhema kuti nhema ndodzine simba vakatendera kuti jesu haana kufa rega ndikuudze mwana wamai yajesu yaivharikira nerimwe remazuva jesu unondishamisa unotaura nevadzidzi vake unoti i shall build my church upon this rock and the gates of ides shall not prevail chero satani akaedza kuita nhema dzakaita sei chechi yajesu aiparara tine vazhinji vakaedza kuti chechi yajesu ivharwe but chechi yajesu inorarama nanhasi tine vazhinji vanapita vakamiswa zvikanzi don't preach this gospel but rega ndikudze vanapita vakati zviri nani titerere mwari rega ndikudze mwana wamwari mwana wamwari zvajehovha zvipara zvevanhu zvinopera asi zvajehovha zvinogara nokusingaperi vatora mazima ravo vaifungidzira kuti chechi ichaparara nanhasi the kingdom of the gospel of jesus christ is still advancing kunyange satani akaita strategy yakaita sei kunyange akairongera pasi penyanza kunyange akairongera panyika kunyange akairongera muchadenga rega ndikuudze kuti mwana wamwari kana riri vhangeri yajesu kristu ishall never be stopped nekuti shoko rikushumirwa ivhangeri yajesu ine simba inodzikinura inorapa nanhasi ichiri kuita mabasa makuru bhaibheri shoko ramwari rakasiyana nemamwe mabhuku aungafunge vamwe vanotaura vachingoti ringori bhuku wona naro rinofanana nerimwe remabhuku but rega ndikudze kuti bhaibheri rakainspaya nesimba ramweya mutsvene tiri kuona zviri kutaurwa neshoko ramwari nanhasi zviri kuitika vanhu vari kuramba vachiporeswa vanorwara vachiporeswa vakasungwa vachisunungurwa nekuti jesu akamuka kuvakafa terera unzwe mwana wamwari iwewo ugere uri desperate neupenyu wanyeperwa kwenguva yakareba wafamba nzvimbo dzakawanda wadzungaira neupenyu hauchazivi zvekuita nekuda kwevamwe vanhu nekuda kwemamwe masituation ari kuti ukaramba uchienda kuna jesu upenyu hwako huchatsakatika ukaramba uchienda kuna jesu

akakubhadharira kare pamuchinjikwa regedza kuramba uchiiswa pane zvinorwadzwa newakaipa regedza kuramba uchinyeperwa nasatani achingoti zvazvina maturo rega ndikudze maskati ano there is hope in jesus christ there is life in jesus christ akafa akamuka paguva hapana chinhu tikateverera mamwe makuva evamwe vanhu vakafa kare tinowana mitumbi yavo irimo tinowana ari mafupa ivo vasisipo but kana ari jesu paakamuka hapana kana fupa hwani rake rakasa nanhasi kunyange deno vakaririnda guva rake yejesu pakangorinda chete pachingoti ndokwakamboiswa murume anonzi jesu but jesus christ is alive unonzwa zvichinzi akati ndakakudzai kuti endai munondirindira kugalili jesu wandinoshumira mupenyu akati apiwa hove akaidya hakuna chipoko chinodya hove vamwe vanoti chipoko watinonamata hachizi chipoko tinonamata mwari vapenyu uye mwari vedu havatitori nesurprise zvose zvavanotaura vanozvizadzikisa vana peter vakaedza kutaura najesu kuti jesu hazviite kuti mufe but anoti ndinofanira kuti ndife ndava iyaiziva kuti ipulani yamwari yokuti redemption munhu kudzikinurwa kwake kuwanikwe pasi pezuva rega ndikudze mwana wamwari takaporeswa nemavanga ajesu takadzikinurwa nemavanga ajesu ramba kunyeperwa nenhema dzasatani kuramba achikudzorera mashure ramba kunyeperwa nenhema dzasatani achingoti jesu unomuziva wakamuona here nhau haina kumbotanga nhasi

Jesu akazoonekwa kutofamba, varume vaviri vachifamba munzira, vakasangana naye Jesu, vakaona kuti Jesu mupenyu. Jesu wedu watinoshumira mupenyu. Usatye hama yangu, chero vanhu vakakudza nhema dzipi dzekuti Jesu akuna, ndauya kuzokukurudzira kuti Ishe akaenda nerimwe zuva achadzoka kana achidzoka uchadzoka ava mutongi wedu paakauya akauya rimudzikinuri wedu kuzotifira iye zvino kana akuuya uchauya ari mutongi wako uchauya achikutonga kuti wakanzwa nezvezita rangu wakaitei na tine vamwe vanhu vari ignorendi vari kuramba vakavharwa vachiudzwa nhema dzekuti jesu akabiwa vachiudzwa kuti weare still expecting our messiah the messiah is still, is still going to come rega ndikuudze mwana wamai usasariro mashure jesu akatouya jesu akatouya akafira nyika jesu akamira pagepu yako jesu akamira pazvivi zvako zvose zvawakatadza regedza kutya kana kuvhunduka iye unotaura mushoko rake mubhuku yaisaya Unoti huyai titaurirane kana zvivi zvakatsuka seropa unochenesa semazaya echana mwana wamai ndauya kuzokuvhura meso kuti wakanyeperwa kwenguva yakareba nhema dzinokurumidza kufamba kana dziri nhema dzinokurumidza kufamba but rega ndikudze this is the time yekuti jesu ngaazivikana This is the time yekuti the kingdom of God must advance whether the devil wants it or not tinoramba tichiparidza jesu tinoramba tichiparidza kumuka kwake kuvakafa tinoramba tichiparidza kuti jesu unoporesa tinoramba tichiparidza kuti jesu unorapa tinoramba tichiparidza kuti jesus christ is coming back again paguva rake hapana chinhu asi kune machira chete Jesu akafa, Jesu akamuka, Jesu uchadzoka. Terera unzwe mwana wamama. Pauri ipapo inguva yakanaka yekuti utore Jesu semuponesi. Kuti Jesu ndinokudai pindai mumwoyo mangu. Ndinoda kukuziva, ndinoda kukunamata. Bhaibheri rangu mubhuku yaJohani rinovharati Vose vakamugamuchira, akavapa simba rekunzi vana vamwa. Iwe iva mwana waMwari pandinoparidza kuda. Vose vakamugamuchira, vose vakatenda muzita raJesu, akavapa simba rekunzi vana vamwa. Terera unzi mwana waMwari. Kana ukatenda mune moyo wako kuti Jesu akakuporesa nekuti Jesu ndimambo weupenyu wako, unoita mwana waMwari. wopinda kukingdom of god wopinda kukingdom of light wosiyana nerima wouya muchiedza bhaibheri mubhuku yajohani inoti chiedza chakauya kunyika vanhu vakasarudza rima nanhasi vanhu pavanoparidzirwa nezvajesu vanotiza vanotiza chiedza vachimhanyira kurima vanomhanyira kunonamata zvimwe zvinamato

pinda pinda ndati pinda makorokoto kwauriwe wakagamuchira jesu semuponesi usamurase but ramba wakabatirira pana jesu apavhiwi kusvikira hwamanda ichirira ramba uchingoti jesu ndiri wako ndati chawawana ichi nhaka iyi yakavanzwa inotaurwa mubhuku yacolosians kuti itori nhaka yakavanzwa kumakori kumageneration emagenerations but kwatiri isu vana vamwari tatoiona tatoiziva jesus christ the hope of glory nyashangadziwadzwe muupenyu hwako Ndinoti pazuva ranhasi, chengetedza nhaka inonzi Jesu. Uregedze kucelebrata zuva riri rekumuka kwaJesu musi weEaster chete. But ramba uchingocelebrata this day kuti makore akadao akadarika 2000 years, years ago vanhu vaichema vachiti Jesu afa but today's church We are celebrating victory. We are celebrating victory. We are saying victory certain in the name of Jesus. Tiri kuti Jesu akamira panzvimbo yangu newe. Urwere hausisina simba kwandiri. Ndava akandifira pamuchinjikwa. Nama hausisina simba mandiri. nekuti jesu akandifira pamuchinjikwa chiva usisina simba mandiri nekuti jesu akandifira pamuchinjikwa iwe rufa usisina simba mandiri nekuti jesu akandifira pamuchinjikwa makesiza musisina simba mandiri nekuti jesu akandifira pamuchinjikwa mabenefits ose akafirwa najesu pamuchinjikwa ndinotora ndinotora satani achida asingade ndinomurangaridza kuti wakakundwa wakakundwa wakakundwa hauna simba muupenyu wangu i am free in the mighty name of jesus thank you lord